Lawm an semna kan result te puan pahin kan nei anga a hmasa berin article mi sawmhnih paruk hnen atangin a lo lut a, chumi min en min en dik sak tur chuan Pi Lalengzami kan ngen a, kan ngen na te min tawih hlawh hlin sakin min en dik sak a uluk takin. Amah hi Uaime ten lawmthu sawina thil pek hlan ve kan duh a, ka lo kal lo a nih pawn Lalai kha min lo dawn sak mai se tia Lalai i lo awm em? A dawn sak theih kan awm chuan stage ah lo kal se la. Min hlan sak turin Organising Committee Chairman Pu Larochama I lo sawm ang. Newa section leader in min hnawn sak mek a. Kan lawm e Puma Chama. Tunah chuan bid contest a kan judge te lawm an a hmingin kan han siam ve a. Hengte hi min sem sak turin. Pu Lalpiangthar a Ramhlunawt Branch chu AMA Advisor lo sawi mil a, kan Judge zing ami Pu Ti Laldin Tluang a khawngaihin stage ah lo kal se.

Kan lawm e. Lawm man min hlansak turin Pu Van Lalroa, Branch Executive Member lo sawm ang. Lawm man min dawnsak turin John Lalremruata, Attendance tunah lawmman kan sem dawn anga kan lawmman te hi Pu Vanlalṭana Patea, ni sawmhnih pariat, thla sarih sanghnih sawmhnih panga, zan dar kua leh min sawmhnih panga a boral, Tlaivarpui anih hnu a tuk ni sawmhnih pakua thla sarih sanghnih sawmhnih panga a uaime member ten ui taka kan thlah liam tak hriat rengna atana Rev. Sii Biak Mawia te chhungkuaina rawn tum a ni. Silpawlin.

Attendance hi vawi thum lak niin heta chawh rual a sang ber a ni. Point erawh chu Major point angin point za thum, tum thum kan lakah khan point za thum a kal tho a ni. Parukna, Khuangchera section. Puma thlanteia kan lawm e. Tunah chuan Futsal. Futsalah hian a pumpui kha chu a hranpai nakinah kan sem anga tunah hian Best Player, Top Scorer leh Best Goalkeeper te.

Top scorer Dominic Lalmuanpuia Vanapa section goal ruk a thun a ni.

Pawl Lalthawm Mawia Wayme Member kum sawmthum pathum, ni sawm panga thla hnih, sang hnih, sawm hnih paruk, zing dan hnih leh minute sawm nga pakua boral he mini ve ka Wayme ten ui tak chu ka kan thlah liam ta hriat renna tan a pa Pu Kei Lalni Thanga te chhungkuaina an rawn tum a ni. Lawmman min hlan sak turin Pu Nia helai a stage ah Lo chho sel a, lawmman atan hian pedestal fen pathumna hi pahnih an awm vangin pali kan sem dawn ni. Lawmman pakhatna dawngtu Taitesena section. pahnihna neva section Pathumna hi pahnih an awm a, min la hmasak loh chuan an ti a, Chawngbola section, an ni hi min bai a ni.

Paul Lalthawmawia hi vawiinni hi a thla leina chiah ni, a boral ni atangin ni sawm panga thla hnih sang hnih sawm hnih paruk a boral a nia. Puni ate kan lawm e. Tunah chuan bid contest

Ni ruk thlachhawm pakhat sanghnih sawmhnih panga zan dar sawm leh minute sawmliah Vellore a boral a, ni kua thlachhawm pakhat sanghnih sawmhnih panga ah YMM member ten ui tak chungin kan thlah liam ta a ni. Amah hriak renna tan Pi Nu Zawn i tu leh fa ten he combo hi an rawn tum a ni. Tunah Pi Nu Zawn i te chhungkua helai stage ah rawn chho sela lawmman min semsak turin. Lawmman pakhatna dawngtu Vana Pa Section.

Taite Sena Section Pi nu Johnny te chu khua kan lawm e. Ti a loh maw e. Pathumna aw e ding khat deuh a ni kan che buai nak mai. Pathumna Khuangchera section. I nu zawn i tichhungkua kan lawm e. Tunah chuan article, article lawmman hi bride bucket a ni a, pakhatna atanga pathumna lawmman min tumsaktu hi Pu Malsawm Thara Khuangchera section te chhungkua an ni.

Mizo thuam inhmeh ber hmeichhia leh mipa a Organising Committee member leh Branch OB ten kan thlang a, Secret Ballot hmangin uluk taka thlan a ni a, heta kan thlan chhuah ka puan hmain lawmman min tumsattu hi thi hna leh thi hna leh. Thi hna leh ipte pui a ni. Mizo thuam in hmeh ber hmeichhia Nula Lalhmangaih Sangi, Sang Sangi, Newa Section, Lawmhman min tum saktu hi Tlangval Joseph Lalrin lawma a ni. Lawman min sem min sem chak turin i lo sawm ang. Stage ah i lo sawm ang. Joseph Lalrin lawma. Awrh tir aw. Weimedeih Mizo thuam in inhmeh ber mipa atan Lalnunpuia Lungchuan Taite Sena Section lo sawm ang. Lawman sem turin. Pu Ro Thang Puia Local Council Member i lo sawm teh ang. Min sawmsak tur in. Aw awrh tur mai va. Kan lawm e. An pahnih hian thla an la lawk sel a. Hmasa. Kan programme hman zawh hian kan hnu hma te seng hawi a ngai dawn a, section committee member zawng zawng te leh organising committee member, branch committee member te kha awm hnufual tur a ni. Champion section khan Tunah kan la puang lo a, champion section khan min puih dawn dawn bawk a nia. Kan main trophy hi hetaii trophy hi vawiin tlaiah kan han lei thar a, a to uluk deuhin in call dawn nia. A hmasa call tute khan an lo tih bawrh bang deuh a, nangni chuan tha deuhin in call dawn nia. La puang lo. Kan lawmman te hi Pu Sri Vanlaltana, Patea, Hriat Reng Natana, Rev. Sri Biak Mawia te chhungkua in an rawn tum a ni. Guest of in chi sawmhnih a ni a, paruk a ni.

Pali na tho Chawngbola section. Pathumna chu point zahnih sawh panga hmutu Vanapa section. YMA Day Sanghnih Sawmhnih Paruk Ramhlun North Branch YMA section hrang hrang te inelna kan neih a lawmman pakhatna dawngtu

Lawmman pakhatna dawngtu Newa section stage ah lo chho sela kut ilo benga an lawmpui awm em mai. Kan trophy erawh hi chu min hlansak turin Ramhlun North Branch Uaima President Pu Laltingliana sailo, ilo sawm ang. Neu section OB zawng zawng kha helaiah lo chho lawk teu. Thlalak pui turin a rit lutuk a an zawn zo lo a ni maithei. Pu Mamawiteah kan lawm e.

Trophy a hlan ang. Music te nena han hlan kan tum viau a ni a, Pu Arawan music a peih hman ta chiah lo a, chuvai in an ti thei ta lo a ni. Lawmman min tum sak tu te zawng zawng chungah lawmthu Ramhlun North Branch chu em e.